Yoo, adɔfonom, yɛgyina Nyankopɔn mmɔborohunu akyɛkyɛ ɔkra biara. Ɛnnɛ nso biom, Awurade Nyankopɔn ama yɛn nkwa, adepa bi akye yɛn, na mprempren yɛdaso te ase a na tɛkyerɛma agya da yɛn abɔdwene mu a wɔma ɔkra nyinaa nka sɛ Awurade ye, N'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Sɛdeɛ moa monim no, me din de Pastor Timoteo, wo fam Antonio bɔ m'agye so, me ne me nua. Yema no yɛ boa.
Ɛnnɛ, Awurade Nyankopɔn asa asoma yɛn sɛ ɛnnɛ dapɔn da yi me ne mo mmienu mmra mmɛkyɛ N'anom asɛm. Sɛdeɛ aberɛ biara no Ɔtuu yɛn fo wɔ First Timoteo chapter four verse nɔma thirteen, Ɔse, Bata afu, bata akenkan, afutuo, nkyerɛkyerɛ, kɔpem ntam mɛyɛ dɛn? Mɛba. Na ɛkyerɛ sɛ ɔkra biara nhia afutuo, ɔkra biara nhia nkyerɛkyerɛ, ɔkra biara nhia Nyame anom asɛm. Ɛnti ɔkra biara mprempren, wowɔ kasafidie nso a wohwɛ yɛn, Megyina Nyankopɔn mmɔborɔhunu mu atuo biara fo sɛ mprempren nyanso na tie Onyankopɔn asɛmpa a ɛnnɛ Nyame de asoma yɛn sɛ yɛmmɛka nkyerɛ wo. Mprempren ɛnnɛ asɛm a Nyankopɔn de asoma yɛn sɛ yɛmmɛka nkyerɛ ewiase nyinaa no, yɛato no din sɛ wɔdɔ. Amen. Amen. Wɔdɔ yɛ adeɛ bi a ɛboa nnipa. Buroni ka biribi, unity, sɛ. Nnipakuo bi hyia na sɛ ekuo no a wɔwɔ mu no sɛ emu emu emu yɛ den a anaasɛ as ɛ wɔn adwene yɛ baako a that means ɔdɔ wɔ wɔn ntam. Nokorɛ. Amen paa. Amen. Ɔdɔ yɛ honhom a sɛ Awurade Nyankopɔn de ma wo a biribiara mu no awie pɛyɛ. Ɔman mu asomdwoe ba. Asafo mu asomdwoe ba. Saa. Enti ɛnnɛ nsɛmpa a Awurade Nyankopɔn asoma yɛn sɛ yɛnka nkyerɛ ɔkra biara sɛ momma yɛnnodɔ yɛn ho. Ɔdɔ yɛ honhom a mese sɛ ɛwɔ nnipa abrabɔ mu a, ɛde asomdwoe ne pɛyɛ ba nnipa abrabɔ mu. Gye me so, amen. Amen. Enti me nuanom adɔfoɔ, Nyame mma, Nyame adehyeɛ, ɛnnɛ sɛ mprempren sɛ wohwɛ me, mesrɛ wo sɛ nya aso na tie nsɛmpa a Otumfoɔ Nyankopɔn de asoma mmaamua mmienu yi sɛ mpra awieeɛ mmerɛ mu no yɛmɛka nkyerɛ wo. Ɛfiri sɛ, sɛ yɛtie Nyame anom asɛm na sɛ yɛde asɛm no yɛ yɛ ɛbɔ yɛ bra a, Ɛno mmom na deɛ yɛhwehwɛ biara no, adɔfo, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ yie. Momma yɛmpere ɔdɔ akyiri kwan. Ɔman mu, momma yɛnnodɔ yɛn ho. Akristofoɔ, sɛ wɔdɔ wɔ yɛn mu a, me ne wo mmienu yɛn nyamesom bɛwie pɛyɛ. Hallelujah! Amen. Obi wɔ hɔ a, ɔsom Nyame paa, ɔtoto nsuo dudu paa, but ɔnni ɔdɔ. Hallelujah! Amen. Obu wɔn nso a, hwɛ, ɔbɛyɛ, ɔ, sɛ, sɛdeɛ medi ka ka no, ɔbɛyɛ ne ho sɛ as a Christianity, as a prophet, as a pastor. Saa. Nanso na ɔdɔ paa sɛ yɛmfa nsom Awurade no, Ebi nte ne o- mu. obi nte ne mu. Saa. Wo saa nnipa no, saa ɔdɔ yi a meka yi, mepaakyɛw, ɛnyɛ saka, sakasaka dɔ a nnipa de dɔ wɔn ho te sɛ metwe mpena a meyɛ sei ne ɔdɔ na meka o. Yɛka Kristo mu dɔ. Amen paa. Amen. Wokɔto sɛ wo nua yare a wo fili piti sɛ ah menya nka mɛboa me nua yi ɛno ne mm, ɔdɔ no. Amen paa. Amen. Wotumi sɛ ne wo nua ne ho kyere no atadeɛ kora mpo wɔne bi hyɛ wo ntoma a wɔ hɔ no tumi sɛ wɔ ntoma mmienu mmiɛnsa wobɛtumi de bi ama no sɛ ah akosua afia kwame kwasi mewɔ atadeɛ bi wɔ ha ɛnɛ ɛka me sɛ memfa wɔyɛ nyame so adeɛ. Hallelujah Amen. but obi wɔ hɔ a ɔ- upon all this no ɔnka o but na ɔsan ɔsan kɔgye baabi didi ne nua no ayɛ dɛn atɛm Atɛm. a abamuwa de wɔn pirikyi a abamuwa de pirikyi o pirikyi koraa nyame adwuma no ɔyɛ nso wɔn nhyɛ atade papa onyankopɔn pɛ akomamuteɛ Saa. awurade ɔpɛ abadayɛ awurade nyankopɔn wɔyɛ wɔyɛ honhom bi a biribi a ɔpɛ mmɔborɔhunu Momma yɛndodɔ yɛn ho. Paul kaa asɛm bi wɔ First Corinthians thirteen verse number one. Me patrɔ, bue Bible no na kenkan ma me. Korintofoɔ Nwoma no edi kan no. Ma Bible no kasa.
Eti yɛ du mmiɛnsa.
Wɔse sɛn? Nkyekyɛ mu yɛ baako no.
Kɔ ɛ. First Corinthians chapter thirteen verse number one no ɛkɔ no. Wɔse sɛn? Atifi asɛm se ɔdɔ ho asɛm. Wɔse ɔdɔ ho asɛm. Sɛ mede nnipa ne abɔfoɔ atɛkyerɛ ma me kasa. Hwɛ, mprempren onua wo hwɛ me yɛboa Timoteo. Hwɛ, mprempren ɔpɔn wɔ tumi a Nyame de adom me, anaa dom akyɛde a Nyame de adom me, sɛ wei nyinaa kyerɛ sɛ ɔdɔ nni me mu, medeɛ nnipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma kasa, na menni ɔdɔ a, na sɛ menni ɔdɔ a, na mete sɛ yawa a ɛregyegyeɛ. Na, na, mete sɛ, yɛka sɛ yawa a, tɛtɛ no, na yɛn mpaninfoɔ, ɛno na wɔtaa fufu tɔ gu mu paa, me nana Abraham Antar, ɛɛɛ. No wɔ bi. Saa yaawa no, ne ho no te sɛ gold, ɛhyew a emu yɛ hatahatahata. Onii a sɛ ɛbɔ wo a, wogye abɔnten koraa a wobɛte sɛ biribi a ɛdɛn abɔ wɔ hɔ. Enti sɛ mede nnipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma ɛkasa, na sɛ menni ɔdɔ a, na mete sɛ yaawa a ɛregyegyeɛ, anaasɛ yɛka sɛ akasaeɛ a.
most of time no wobɛkɔ sunsum sɔre sunsum ɔmo taa wɔ so paa ne te sɛ akasa yɛ dɛn ɛregyegyeɛ kenkan bible ma me na sɛ mewɔ adi adiyie asɛnka sɛ mprempren nyame ayɛ me diifoɔ yi anaa nyame ayɛ me sɔfoɔ yi sɛ meyɛ mewɔ adiyie nsɛnka na menim ahintasɛm nyinaa na sɛ mehyɛ nkɔm bebree menim ahintasɛm nyinaa ne nimdeɛ nyinaa ɛne nimdeɛ nyinaa na mewɔ gyidie nyinaa na sɛ mewɔ gyidie nyinaa na metutu mmepɔ ne sɛ nyame fa me sɛ kɔmande na sɛ mmepɔ tutu a Na menni ɔdɔ a.
Na sɛ menni ɔdɔ a. Mensɛ hwee. Mensɛ hwee wɔ wiase.
Saa. Na sɛ bere a ɔdɔ yɛ adeɛ emu ɛ, ɛho hia, emu yɛ du, ɛho hia ma Awurade. Ɛmu yɛ du yie papapapapapapapa.
Adɔfonom, ɛmfa ho n'asɔre a wokɔ, ɛmfa ho tight, tight a wotɔ, ne nyinaa sɛ ɔdɔ nni wo mu a, heaven kɔ bɛyɛ dene. Saa. Momma yɛntotɔ yɛn ho. Wate? So yɛn nua wɔ amane mu a, moma yɛn nyini mfirim. Ma ma ma onua no nkɔtɔ nsɔhwɛ mu ansa na ɔkɔgye baabi a dan aka. Nkorɛ. Ɔdɔ yɛ adeɛ bi a sɛ ɛwɔ nnipa brɛbɔ mu a, mɛsi nkabɔ ne mpontuo ɛba ɔman mu anaasɛ ɛba efie anaasɛ ɛba asafo mu. Amen paa. Amen. Adɔfonom. Momma yɛnhwehwɛ ɔdɔ kyiri kwan, wate. Momma yɛn ani dɔ yɛn ho, wate. Momma yɛnyi winsinwinsi ne mpaapaemu ne di a bɔhyɛ a Awurade Nyankopɔn hyɛɛ yɛn no. Yɛn de, yɛntie na yɛnni so. Na sɛ yɛtumi yɛ deɛ Awurade hyɛɛ yɛn a, adɔfonom, menim sɛ me ne wo mmienu yɛbɛyɛ nhyira mprempren a wohwɛ me. Amen paa. Janet Mensah, mɛsrɛ Onyankopɔn nhyira mma wo. Awurade anya wo kɛseɛ sɛ wo, wo, mprempren ara no worehwɛ yɛn. Mesrɛ Awurade sɛ deɛ wahwere biara watɔ kreta wohwɛ bi nyame nhyɛ wɔn nan mu na ɔmɔ kwan to deɛ okwa nneɛma wo onua ka ho so Awurade Nyankopɔn ɛde ehu bɔbɔ no nhyira wo yɛ ka wɔdɔ ho asɛm wɔdɔ wɔdɔ yade ɛyɛ nipa kanea wɔdɔ ɛma nipa wie pɛyɛ wɔdɔ ɛma nkabɔ mu ba wɔdɔ ɛma abɔkyekyerɛ wɔdɔ ɛma abɔterɛ me paa. Na sɛ mepere m'ahodeɛ nyinaa mema hiafoɔ. Na sɛ mepere m'ahodeɛ nyinaa ma hiafoɔ. Na mede me nipadua mema sɛ wɔnhye. Na sɛ mprempren mede me nipadua ma sɛ wɔnhye. Na menni ɔdɔ a. Na sɛ menni ɔdɔ a.
Merennya ho mfasoɔ biara.
Merennya mfasoɔ biara.
Yɛboa. Merennya mfasoɔ. Saa.
Amen. Amen.
Nkyerɛkyerɛ Awurade fa me so kyerɛkyerɛ yi. Nsɛnka Awurade fa me so yɛ onye wohwɛ me. Na sɛ menni ɔdɔ a, mensɛ hwee. Sɛ menni ɔdɔ a. na ɔdɔ me ne me mu a, adwuma na meyɛ no, meyɛ no ma ama nnipa hu sɛ meyɛ Nyame nipa, ne mo honhom deɛ Nyankopɔn aregɛte me. Saa.
Amen.
Amen. Ɛne na abere bia Kristofoɔ mɔma yɛn pere nkɔ ɛpo hiahia anim na yɛnhwehwɛ ɔsoro yi ne ne tene ne kane na twɛne abɔ Nyankopɔn sɛ ɔde bɛyɛ dɛn wɔde deɛ aka nyina bɛma yɛn. Dɔn ho asɛm na ne yɛka yi. Ɔdɔ wɔ abodwokyerɛ.
Ɔdɔ wɔ ɔbo wɔ a ɔbo wɔ a ɔte asɛm na kɔma gidigidigidigidigidigidi. Ɔbo wɔ a ɔte asɛm a ɔnyɛ abotire nti asɛm no mu. Na ato no duabɔ ato no ne ne nka ntam. Ɔdɔ wɔ abodwokyerɛ. Kwae ne yam yie sɛ wɔdɔ wɔn mu a wɔtiri mu nyɛ dene. Obi nipa bi ɔdɔ nipa no wɔwɔ ayamyie wɔwɔ ayamyie te sɛ wɔn ho sɛ ne nua wɔ ahokyɛm a ne ho tete no ɛne fɛn ɔdɔ. Wɔn sɛ wɔn wɔn sɛ nnipa no wɔn wɔn te sɛ yɛdi wɔdi kura wɔn ni bi obi wɔ ɛsɛn no mu kura a wɔde bɛyɛ ɛne ne ɔdɔ hallelujah amen wɔdɔ ɛyɛ kanea ɛma ɔkra bia wɔ asase so adɔfo no mo ma yɛhwehwɛ ɔdɔ akyiri kwan mo ma mo ma yɛn pray the spirit of the love. Amen ɔdɔ ɔdɔ sɛ yɛbɔ mpae a awurade nyankopɔn bɛma yɛ ɔdɔ wɔ ɔman yi mu na ɔman yi bɛtu mpɔn ɔman yi bɛyɛ ka bɛhwɛ kristofoɔ asɔfo ɛna obiara sɛ ne deɛ na ɛyɛ obiara sɛ meso mɛma so na ɛyɛ hwɛ onyame pɛ ɔdɔ amen amen me nyankopɔn ba de me ma sɛ meka ne sɛ ɔmɛfa pentecostefoɔ o awurade mɛfa methodistfoɔ o awurade mɛfa true faith evangelical mprempren mi gyina mi di ɔnyame mɛfa awurade mɛfa ɔmo a ɔmo akoma mu teɛ ɔmo a ɔmo atwi mu teɛ obi a ɔwɔ abadayɛ obi a ɔsuro awurade hallelujah amen mɔmɔ yɛn mpere ɔdɔ kyerɛ kwan wate ne message awurade wɔn nkoko dima sɛ memeka ɔdɔ ho asɛm nkyerɛ wiase nyinaa na sɛ ɔdɔ ba yɛ mu a mene wo mmienu yɛbɛyɛ nhyira Me ne wo mmienu, mprempren, mprempren, mprempren a wosɔ me sɛ wɔdɔ wɔn mu a, abusua ho tumi, ɛbɛma asomdwe ne pɛyɛ ayɛ dɛn? Abam. Ɔdɔ wɔ abɔkyekyerɛ. Ɔdɔ nyɛ ahoɔyaa.
Ɔdɔ nyɛ ahoɔyaa. Obu wɔ w'atade a wohyɛ koraa no, ɛyɛ no, ɛyɛ no ya. Ɛsɛ sɛ ɔdɔ ne ne mu nti no, obetumi de ne nua kɔ aduro so sɛ mekɔku no asɛe no. Ame paa. Obi, obi, ɔdɔ ne ne mu nti no, sɛ ɔdi ne nua bɔne a, ɔnwene ho. Wɔdɔ ɛni ne mu nti no sɛ wɔku ne nua a wɔnwene ho. Wɔdɔ ɛni ne mu nti no sɛ ade na ɔyɛ nti pɛfɛ sɛ awudi sɛm nam yɛ nanso ɛho bi ne ne mu sɛ wɔdɔ wɔ mu a wɔdɔ wɔ mu a wonua wɔ awerɛhoɔ mu a wokura worɛ hɔ Amen paa. Amen. Kenka Bible ma me. Ɔdɔ nyɛ ahokyerɛ. Aw aw obu ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ ɔnkyerɛ no ho. Saa. Obu a ɔfo ka kora ne ne nua ne ho abɛtwe no kura no na sɛ ne nua no ho yɛ ne tan. Saa. Yɛn nyinaa ne te baako pɛ na papa no de nwene yɛn. Mm. Yɛbɛsan akɔ. Ɔdɔ nyɛ nkyerɛ ho. Ɛmema ne ho so.
Ɔdɔ me ma ne ho so.
Ɛnyɛ de ɛnyɛ.
Oh, obi tumi kasa o size ne me. O size ne me. O sha wo wo wo wo wo. Oso oso oso baa ne me. Oso bɛrima. Ebi. nansa pɛ na mene mmienu yɛayera ame paa
wɔdɔ wɔ mu a ɛbɛyɛ den hwɛ ɔbla ɛne nansa nkɔfo a wɔtake me ɛti sɛ ɔdɔ wɔ mu paa nti ɛka obi ntumi ntwe sika yi mu so sɛ bring your phone mm. I'll kill you amen mehyɛ ne din saa na mesɛ gye kɔ amen paa ɔdɔ ne nipa mu nipa nwene ne nua ho woka nokwasɛm kɔ abɔkyerɛ wo nua sɔfo a wɔnim sɛ wotu ne sintidua wɔnim sɛ wogye n'animonyam ɛnti na adwempɔne aba ne tirim wɔn yɛ mpere ɔdɔ kyerɛ kwan kenka bible ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata ɔdɔ ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata ɛnhwehwɛ deɛ ɛyɛ ɔno nko ara ne dea ɔboa ɛka no nko no nko ɔboa wɔpere yɛdeɛ ma ɔno nko a saa Obu a ɛkaa no nko no yɛdie ɔno nko ara ne ɔno deɛ yɛdi ne nhyia mu n'abrabɔ mu mm. wɔmpere sɛ ne nua bɛdi yie wɔmpere sɛ ne nua bɛtu mpɔn ɔdɔ ɔdɔ mɔmɔ yɛn pere ɔdɔ wate asɔfoɔ mɔmɔ yɛn pere ɔdɔ wate akristofoɔ mɔmɔ yɛn hwehwɛ ɔdɔ akyiri kwan wate ɔman mu mpanimfoɔ ɔman mpanyin akufoɔ ado wɔn mpanimfoɔ. ne parties aka ɛnkyɛ yɛbɛto aba o yɛhia wɔdɔ yɛhia nkoroyɛ yɛhia nkabɔmuɔ sɛ wɔdɔ ɛwɔ mu a menim sɛ ɔman yi bɛto mpɔn me nuanom mprempren hwɛ ne yale yɛ abu yi yɛn mpanimfoɔ atu yɛ fo ɛsɛ yɛntena fie yɛn mpanimfoɔ atu yɛ fo ɛsɛ yɛnwe yɛ ho wɔdɔ ɛno a mese mekɔ kasoɔ market papa Woso nnipa egu market hɔ a, asɛm meka sɛ, ah, Awurade, yareɛ wei de wɔn na wɔbɛtwitwa agye yɛn o. Nnipa, nnipa, nnipa mu yɛn mpanimfoɔ ni ɔdɔ ni yɛn mu nti yɛatwene nyɛ koro. Amen paa. Amen. Mɛ mede mɛfa kɔnyɛ yi so ɛde to me mpanimfoɔ mu ɔman yi mu ɔmampanin Nana Akufo Addo ɔno mpanimfoɔ Nana Nyankwadaa na mmom asɛm a mpɛ sɛ meka kyerɛ wɔn ne sɛ Ghanafoɔ yɛaso yɛ dene yɛntie afutuo. Me deɛ menim pefee sɛ yɛbɛsa de ɛnɛ no bi a ɛdɛn aka ho na nka bɛtumi anka stores no nyinaa nka yɛntum ne ɛhu sɛ ampa yɛwɔ akɔgye yɛwɔ ko mu ɛfiri sɛ yɛso yɛ den ɔdɔ no yɛ mu so ɔdɔ wɔ mu a ka unit no bɛyɛ koro wokɔhwɛ nnipa ɛgu dwa so nnipa deɛ nnipa nsɛma meka yi obi bɛtene bɛbɛka sɛ ɔsɔfo sɛ sɛ wanya ne ho menyaa me ho na mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ɛmɛ yi, asomdwoe bɛba yɛn ho bɛtɔ yɛn. Ɛno na mprempren yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn nhu yɛn mmɔbɔ. Momma yɛntie afotu o. Momma yɛnnodɔ yɛn ho. Momma yɛntie yɛn mpanyimfo asɛm. Hallelujah. Sɛ yɛtie yɛn mpanyimfo asɛm a, menim sɛ yare yi ɛnkɔ soro saa. Amen paa. Obi wɔ hɔ a ɔnkɔtɔ hwee o. obuo nkɔtɔ hwee o sogyani no kɔ ahyia no no a asoma sɛ wokwan no asɛm a ɔbɛka no mfa kwan mu ɛsiane sɛ ɔwɔ abufuo n'akoma yɛ gidigidi nti ɔne sogyani bɛtoto moma yɛmpere ɔdɔ wate ne bo nha no ɔdɔ ɔbu haw
na hwɛ aberanteɛ ɔtoo ne nsa a ɔkɔbɔ sogyani ɔdɔ ɔdɔ bo ha no saa obi a wɔdɔ wɔ mu no ɔbo ɛhaw abere biara no sɛ asɛm a ɛya kora ba mene bɔ mpaeɛ na awurade a ɔne ɔtɛmɔfo tenene no hwɛ ɛmene bi meka me love story akyerɛ wo that was 2006 na mesua adwuma na akyemda akyemda de ɔtwa ɛɛ obi maa bi fɛn akyɛbusa ɔwɔ sika paa ma ɔfa no no ɔne nkyɛn na mete na mesua adwuma na adwuma mesua no wonim sɛ me eh, obi de me din ne obi akɔyɛ adwuma ne de ho sika ɔmo yɛ nyina adwane eti sunday madwale a mekɔ asɔre me ne me maame nanam de mu sɛ nkurɔfo bi de kontima ha wɔnie moma yɛnkye no Ah, ɛgya sɛ ma mi kasa, ɛdeɛ na ɛkɔ so. Efi man baako man baako no, owura wei na ɔde papa asoma sisi ka dwane no. Eti mo mo ma yɛ dɛ yɛ yɛ mo ma yɛ mo mo bono no. Ɔwɔ mm. pɛ na me maame me maame yɛ onipa bi a ɔno so wɔ abofo paa. Me maame tan bɔ no kasa ma nya abotrɛ. Me nhyira nka nyankopɔn sɛ adeɛ me bɛ wiase me nya bi de sɛ me fo bi adeɛ. Eti ma nya abotrɛ. Ɛbrɛ maame no struggle fa boɔ te sɛ bi kuta kɔnti ma. Ɛbrɛ papa no ba na sɛ ma papa no sɛ ah Menim nea ɔko ne sɛ, na mmom ɛnyɛ mmea. Hallelujah. Amen. Ato ansa na awerɛhow ahyɛ me ma. Amen. Hwɛ, afei ne nkobi bɛka ntam, afei ne nkobi bɛbɔ dua, afei hwɛ, asɛm a mi kan o, Sablɛ, me maame, me, me, me, efie a yɛte mu no, abosomsɛm wɔ hɔ paa. Me maame deɛ onua korɔ no kɔ aduro so na wɔfrɛ me, ɔkɔmfo no ka kyerɛ me sɛ, sisi a onua korɔ na ɔde ntua to me so no, menyɛ ne dɛn? Mese papa me gya me nyame. Asema mi kɛ mi ntwa ntorɔ awurade ma danse die ame paa. Ɔdɔ ɛbo ha no saa ɔdɔ
sɛ ɔdɔ wɔ mu a ebi awie pɛyɛ mmea fa to so ɛma ne nyɛ hɔ. Ɛmfa bɔne nhyɛ ne yam. Mfa bɔne nhyɛ wo yam. Hwɛ obi wɔ hɔ a wɔyɛ nam wɔyɛ din paa ne so obi ka no obi ka na hwɛ ɔnka no kwan nkyɛ nipa no na ade ne hyɛ ne mu. Ade ne hyɛ ne mu wɔn ɔnka na awie no. Amen paa. Amen. Kenkan Bible. N'ani nnye deɛ ɛntene ho. Ɔ, ɔ, ɔdɔ, n'ani nnye deɛ ɛntene ho. Mekɔ club, mekɔnom nsa, mekɔnom wii. Hwɛ, wobɛhu yɛn nuanom mmaa, mefa kɔnyɛ so tomfo. Mmerɛ yɛwu mu yɛ mmerɛ bɔne. Bronsam yɛ nitefoɔ. Bronsam gu so ɛ, ɛ, ka Nyame, Nyankopɔn mma agu afiase. Mesrɛ mo. Obi hɔ a, hwɛ, wɔse nhyira ne onipa a ɔntena afidisifo, ɛ, afidifo tenabea, na ɔnante abaneɛfoɔ ɛdɛn, agyina mu. John. Wokan Israel Israel nnwom koraa ɛwɔ hɔ. Ame paa. Ame.
Wɔn wokan Israel nnwom ɛyɛ ɛyɛ baako na ɔbɛka kyerɛ wo. So wɔdɔ ɛntena afidifo ɔtena bea. Ɛne na ɛne nokore ɛne gye. Ɛne nokore ɛne gye. Wotumi sɛ ade no wafa wɔsɛ ne mɛnfae. Hwɛ ɔdɔ a na Awurade de ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ yɛ. Me ne ntuni ayɛ de the Lord is good. Ame paa. Moma yɛn hwɛ a ɔdɔ a na Agyenkɔpa Yesu Kristo ɛde dɔ yɛn bi wu gye yɛn nkwa. Yɛn yɛn ka yɛn nsɛm fata. Asɔfo nom, adiifoɔ, moma yɛn dodɔ yɛn ho nwate. Nnipa nsɛ hwee. Wate? Obu hɔ sɛ meyɛ Pe Pentekosteni. Obu hɔ sɛ meyɛ Yehowani. Ɔnkɔm asɔre nti mehyia no a, me, me, me, me, mennim no sɛ ɔyɛ me nua. Dabi, yɛnyɛ Nyame baako na yɛsom. Woyɛ Muslim a, Nyame baako na yɛsom. Mepaakyɛw, onipa biara a wobɔ the word Jesus Christ din no, yɛn nyinaa yɛyɛ adwene baako. Saa. Ephesians chapter four bie ma me Ephesians four bie ma me What Akristofoɔ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ yɛwusu mu kura mpa a yɛn Akristofoɔ a yɛagye yɛn ho di sɛ yɛsom awurade no ɔdɔ pɛ ne yɛn ɔdɔ baako baako baako sɛ obi wɔ ɔtumi sɛ obi wɔ a ɔtumi sɛ ne nua ho kyerɛ no ɛkɔm de no ɔwɔ bi pa ɔfie no dabi
ame paa mekae mmere bi na mewɔ wei kofoɔ dua akyiri hɔ osiam na wɔyii me kɔɔ wɔyii me kɔɔ ɛɛ ɛtwerɛ so sɛ wonim ɛhɔ a ɛtwerɛ so akyem daa na berɛ ɛkɔ no asɔre no agyigya na odiifoɔ ɔdan no no wayɛ nneɛma ho bi na mpanimfoɔ ayɛ dɛn atu n'asan na wɔn sɛ menkɔhwɛ saa berɛ no na menwalee nti wɔn sɛ wɔn pɛ diifoɔ sɛ menkɔ yɛnkɔ yɛnkɔtena hɔ ɛna wɔn de me kɔɔyɛ na adɔfo no ɛberɛ a wɔn de me kɔɔyɛ no me Menya adwuma. Enti Nyame adwuma yi ara ɛne asafo no mpaninfoɔ tena ase sɛ dabi ɛne abɔfra yi wɔnyɛ adwuma enti asafo no mu dɔm no momma yɛmmɔ afɔdeɛ ne yɛmfa mma abɔfra yi na sɛ afuo bi kɔ na ɔbɛyɛ a ɔnyɛ na ɔmfa nyɛ Nyame adwuma. Me me se asafo panin a onua onua wohwɛ me asafo panin a ɔte akonwa so o ɛsɔre gyina sɛ odiifoɔ no wɔnti mfa ne burden mɛto yɛ so enti woyɛ diifoɔ a yɛ adwuma hallelujah ɔkaa saa asɛm no me ɛhyɛ me nkuran. Memfa me ho ntɔ me honhom so. Menwene sɛ obi ma me consultation. Menwene sɛ obi me obi bɛbɔ afɔdeɛ ma me ansa na madidi ma dahyɛ me yere ne me mma. Papa no sɔ ne gyina sɛ medeɛ me me me no adwuma meyɛ me me yere ne me mma nkwa na mede hwɛ wɔn. Ɛti mu difo na mede naba na yɛntumi nhwɛ no. Hwɛ ne din ne ma wɔso me ti. Momma yɛn nso ɔdɔ a agyenkɔpa Yesu Kristo de bɛma yɛn. Ma yɛn kɔ Ephesians 4. Kɔ ɛ. Ephesians

kɔɛ.
Ahobrɛaseɛ adwene. Aho, ahobrɛaseɛ adwene, momma yɛnwene. Ne ɔdwoɔ ɛne ɔdwoɔ, nyinaa ɛne mu. ɔdwoɔ nyinaa mu. Abodwokyerɛ mu. Abodwokyerɛ, ɛyɛ Monko. ɔdɔ.
Sɛdeɛ Paul di kan kaeɛ no, First Corinthians thirteen verse number one to five no, Saa. abodwokyerɛ nyinaa mu, momma yɛn, Saa. momma yɛmmrɛ yɛn ho ase. Amen paa. Amen.

ɛwɔ ɔdɔ mu. Mm, asɛnnua mu po no di ma yɛn. Asɛnnua mu po no di ma yɛn. Papa Nyame nhyira wo. Saa. Adɛn nti mo mmea ne dɔ yɛ ho? Mm. Adɛn nti ɛne mo mmea mpere saa honhom sɛ Awurade Nyakopɔn ma yɛ bi? Ɛnna mekasa sɛ Nyame diifoɔ, mekasa sɛ Nyame sɛnkane, mesrɛ mo, adɔfonom, mo mmea mbrɛ yɛ ho ase. Momma yɛnnwene yɛn ho yɛn ho yɛn ho. Momma yɛnkura yɛn ho yɛn ho yɛn ho wɔ nimdeɛ mu. Hallelujah. Amen. Kenka Bible ma me. Ephesians 4 verse number 4. Kɔ ɛ, wɔsɛ- Nipadua baako Wɔsɛ nipadua baako ne honhom baako. ne honhom baako. Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso Sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso nso. mo mfrɛ mo mo mofrɛ anidasoɔ baako mu. Mo yɛfiri anidasoɔ baako mu. Kɔ ɛ.

Nanso ɛnnɛ me eh, kama mahu sɛ sɛ oni oni akoro no kɔ sɔre wei no obi nkɔ bi a ohu na ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɛn no sɛ wɔwɔ mmɔbɔ wɔn mɛn no bi kasa nyɛ ɔno no na ɛsom dɔfonom saa honhom no wɔ mu a mɛka kyerɛ wo sɛ wɔnyɛ nyame bi na wosom mm. amen amen agyinifoɔ me mewei nkɔm yɛ nuanom agyinifoɔ ɛne bebree naa ka ne gyini kɔkɔɔ mm. momma yɛn no dɔ yɛn ho yɛn ho Odiyifoɔ, wo hu sɛ wo nua diyifoɔ no kɔɔ dii ahyɛne kwan mpo sɛbe atete a, mepatwo tɔ bi ma no. Saa mmere bi Nyame de me kɔyɛɛ adwuma bi wɔ eh, Tasoɔ mpɔtam ha yi ara. Na berɛ a di, me yɔnko diyifoɔ huu me ara pɛ, ɔse, Timoteo, me sɛ, Agya, ɔse, wo kɔɔ gyan de yɛn ɛtɔ foforɔ. Na as, ɛnne a, me tee nne bi wɔ soro, ɛna bɔfo no ka kyerɛɛ me sɛ, Timo, ka w'akoma to wo yam. Amen. Wo hu sɛ wo nua no wɔ w'ahokyerɛ mu, wo nua no nneɛma nkɔ yie ma no a, odiyifoɔ, boa no, ɔsɔfo, boa no. Amen paa. Amen. Ɛbɛma ahotɔ ne asomdwee ne pɛyɛ aba Awurade Nyankopɔn wɔde ne ho nkonko awo. Ɛbɛma Nyame nso abɛn yɛn. Mm. Amen paa. Amen. Me de bia me kase bebree sɔrɔ si agyinifo yɛsom ne mfiri Nyame yɛsom no eh, hwɛ ɛwɔ edu baabi a ɔdɔ bi a ɛwɔ adifo ntam. Enti yɛfiri Nyame Nyame na ɔbɛba wawu sɛ dan wobɛsɔre. Amen paa. Amen. Ɔdɔ yɛ ni adeɛ bi a ɛsombo. Ɔdɔ yɛ adeɛ bi a ɛho hia ma Nyame, na sɛ ba yɛn nnipa yɛ abrabɔ mu nso a, ade nyina bɛwie bɛwie pɛyɛ ama yɛn. Hallelujah. Amen. Kenka Bible ma me. Awurade baako. Awurade baako. Gyidie baako. Gyidie baako. Asubɔ baako. Hwɛ asubɔ baako. Yɛn nyinaa Nyankopɔn ne Yɛn Agya baako. nyinaa Nyankopɔn ne Agya baako A ɔdi yɛn nyinaa a so. ɔdi yɛn nyinaa so, Na ɔfa yɛn nyinaa mu. na ɔfa yɛn nyinaa mu. Na ɔte yɛn nyinaa mu. Na ɔte yɛn nyinaa mu. Amen paa.
Amen. Agya baako pɛ na yɛsom no. Ɔno ne Agyenkɔpa Yesu Kristo. Saa. Ɔsɛ abɛn ma ɔba wiase. Ɔbɛwu gye yɛn nkwa.